Muri sei mhuri yeZimbabwe zita ndiMichael e, nhasi nyaya yandauya nayo inyaya yamadam vowanikwa vachinowanikwa vachinorara panze kubudikidza nekunowana chipoko chevamwe amai kana kuti vamwe ticha e, vavaimbodzidzisa navo vakafa muimba yavaigara vachinodudza mashoko ekuti Iwewe ukugara panapa iwewe hauzive here kuti pamba pandiri kugara ndepangu ndini ndinogara munomu. Tiri kutaura kuti mufi munhu akafa eh, akaonekwa live mumba so vari kunodudza kuti ah eh, ndainzwa ma sounds chichichichichichi ndoda kuti munzwe zvizere panyaya iyi please murambe makatibata motiudzawo mafungiro enyu maringe nenyaya iyi kuti inosovhwa sei. Ndiri Zimbabwe, ini ndiri neGoli, saka kuuya kwandakaita kuno handakatoita zvekutransfer. Ndakanga ndaiswa kuseri kwemakomo uko, uko kumuganhu weMozambique, saka koko kwainetsa transport. waiti waburuka wotozokwira motorbike kana kutohaya vaya vengoro saka ini ndakangoti paita transfer ndokuchiuya kuno padhuze nechii padhuze neroad ndasvika paya ndakatongosvika ndichinzi ah, medhemu imba yenyu ndakatofara paya nditoona imba yose ndakati imba yose ire ine zidzirumusi zvikanzi ndeyenyu medhemu saka handina kuda kumbozvisa mupfungwa kuti vanhu vepanapa vanogara tutu mudzimba tutu vachishaya dzimba ini andambozvisa mupfungwa ndakangoti ah pamwe ifevha sezvino andakataura kuti ndokutogara tiri seven ini nevana vangu vatatu chidiki changu chandakabereka ichi nevamwe two vabhudhi vangu vakashaya kozoti one wasisa saka ndakatongoti pamwe kupi wangu iyi imba yakazara sezvo munhu wataura kuti ane mhuri yakawanda musi wekutanga ndatorara ndiri kumba ndakatorara saka ini ndakazongomuka pakati peusiku ndoona mumba murima ndakaroti ah, kuti ndindabatidza moziva muchigara makaona nditangu vacho navasikana vacho ti guu ndakangofunga kuti pane mwana wadini wadzimalait ndivanha kuti ongosiyana nazvo two days three zvichingodaro vachingobvunzana wechiti handina kudzima handina kudai mumwe musi ndakanatsoti ainivatai hatidi kuona munhu anodzima regai ndidini ndinatsobatidza lait ndina ndabatidza lait ndakanzwa keche kuri kuzima light ndotomuka paya ndakubatidza foni yangu ita zvekutochajadzira foni ndiye anoadzima light zvadaro ini ndabvudzi rangu akabva ramira mukai vasikana tinamata kubva tatonamata paya usiku ndokurara kwatakaita zvino zvakazoitika ndezvekuti tiziuro manheru takavata ndakati mbaitozonzwa dziri gogo dziri kuuya muroom mangu pa ndozwa dokwe ndo riri kutobva munoziva ka a ndakatya vhudzi rangu ndo parakachimira kudenga ndiani ndotobvunza ndiani ndotobvunza ndongoona unoita kunge muromo wakashama kudai ndochiona moto ndokuchitozobudisa riri nzwi zvakanzi muno mumba mangu wakawana muno muchigara munhu here ndini ndinogara muno ah! ndakachitongo apa wakachimira nechekudo zvino ndachizvipeta ndongodeedzera uvu vana vanovata museru ndongodeedzera ningiwe ningiwe vana vaya vochitomuka pa manyai kuno votopinda voti chii vakati haa ah, panapa hapasi kugarika handiti ah ndangomuka makuseni ndakati vasikana ngatibudise zvinhu ndokuchitobudisa zvinhu panze ndikachinokera head ndakati headmaster kuno mamu muno murumu munomu ndiudzei kuti semakandipa i ndofunga mukungozvinzwira headmaster ndo akapa medium awa pekugara So tisingazive kuti chinangwa chawakavapira six rooms ndechei uyezve vamwe vese vari kunzi vaigara two rooms two rooms. So nyaya iyi i based on true story guys. Inyaya inotyisa, inyaya inosiririsa kuti munhu ane mhuri onowanikwa achinorara panze eh, kubudikidza nemweya wemumwe munhu, mweya wemufi usati wazorora. Eh, tinofunga kuti munhu kana achinge afa itai zvaanofanirwa kunge achiitirwa kuti mweya wake uzorore kana achinge afa zvisina tsarukano nekuti zvinosara zvichitambudza isu vapenyu nekuti medium vari kuratidza kuti havana chavanotoziva so Please guys if kana usati wasubscriber pachannel yedu Zim Choice TV eh, gara wakasubscriber usarasikirwe nedzimwe nyaya dzatinoposta yes kune unogona wakaona koita mumwe munhu wekuti hasati atoonawo vhidhiyo iroro handiti so unongogara wasubscriber eh, obaya kanotification button usajambwa nemaposti edu atinoposta So thank you guys nesupport yamukutipa eh, especially kune team rangu refilming ana matsotsi penzura mayogi nakabhodhoro nevamwewo mafeatures thank you guys kuti tibudirire ndimi isupport yenyu nokutendai rambai makatibata rambai muchititsigira rudo rwenyu runotendwa Thank you. Usakanganwe kuti asawira wedu we Infinite. Infinite Interiors.